Bu gün söz bilen bu günki temamyz elektroliz. Ilki kesgitlemesine durup geçeliň. Näme diýmek? Bu himiki öwlüşmäniň elektrik togunyň kömegi bilen amala aşyrylyşyny aýdýar. Ýagny näme eken elektroliziň kesgitlemesi? Himiki öwlüşme ýa-da başga himiki reaksiýa bolmaly. Şol himiki reaksiýa elektrik togunyň kömegi bilen amala aşmaly. Şuňa elektrik togy diýsek. Şu elektrik togy goýberilende himiki reaksiýa amala aşýan bolsa, şoňa elektroliz diýilýär. Meselem, şu natriý hlor nahar duzy natriý bilen hlora dargaýar. Eger şuny elektrik toguny goýbermesek, hiç wagtam öz-özünden dargap gitmez, dargap gitmez. Bu hemmämize mälim bolsa gerek. Nuştaýda Elektrolizde hem okslenme, hem gaýtarylma bolup geçýär. Indi şularyň haýsy okslenipdir, haýsy gaýtarylypdyr, şonuň üstünde durup geçeliň. Natriniň e, okslenme derejesi plýus 1 ýa-da zarýady, hloryňky minus 1. Natriý 1A toparynda, hlor 7A toparynda bolany üçin Hemmäňize mälim. Indi natriý şu taýda bärde näme natriýniň derejesi, oksigen derejesi nol ýa-da zarýady nol. Hloryňkam edil şoň ýaly nol. Indi natriý plýus birden nola gidipdir. Oksigenme gaýtarylma diýip bir wideo edipdim, şonda nähili düşündiripdik. Şeýle koordinata çyzygy bolsa, şoňa bir diýeli, oňa minus bir. Şonda saga gitse okslenýär, çepe gitse-de gaýtarylýar diýipdik. Indi şu taýda natriý plýus birden nola gidipdir. Plýus bir niri? Şu taýsy. Mundan nola gidipdir, yza gidipdir. Başgaça gaýtarylypdyr. Diýmek, natriýimiz gaýtarylypdyr. Hlorymyz-a minus birden nola gidipdir, ýagny minus birden nola. Gitse näme diýmek? Hlor minus birden nola sag tarapa gidipdir. Okslenipdir. Onda hlorymyz okslenipdir. Natriýimiz hem gaýtarylypdyr. Indi dowam edýäs. Şu taýda ýagny natriýimiz, natriý 2 elektron goşulýar, gaýtarylýar. Hlorymyz hem okslenýär. Indi şu taýda Men size bir zady belläp geçesim gelýär. Elektron başgaça iki elektron minus iki diýmek. Ýagny şu ýerde iki elektron başgaça siz minus iki diýip hem ýazyp bilersiňiz. E, plus bir diýip göz öňüňize getirsek, iki köpeltmek plus bir deňdir plus iki. Ýerde men nämäni görkezjek bolýan? Plýus bilen minusky nol. Ýagny deňdiriň şu tarapy nol bolsa, bu tarapy hem nol bolmaly. Şu tarapy plýus bir bolsa, bu tarap hem plýus bir. Tapawudy ýok. Iki tarapynyň zarýadlary deň bolmaly. Garaz şu tarapy nol eken, bärsem nol. Ýagny hiç zat ýok bolsa nol. Ýagny iki köpeltmek nol. Iki köpeltmek nol, nol bolar. Indi aşagyna seredeliň. Hloryňky minus bir, iki köpeltmek minus bir, minus iki bolar. Deňdiriň çep tarapy minus iki eken, bärde hloryňky nol iki köpeltmek nol nol bolar, iki elektronam biz başgaça aýyrmak iki diýeli. Noldan ikini aýyrsak näçe? Minus iki. Deňdiriň sag tarapy minus iki. Çep tarapyny göreliň, o-da minus iki. Diýmek, deňlenen, ýagny Elektroliz, okslenme, gaýtalma bolanda bir-ä zarýadlaryny deňlemeli, birem atomlaryny deňlemeli. Muny okslenme, gaýtalma reaksiýalaryna hem seredip bilersiňiz. Indi dowam edýäs. Başga ýene bir belläp geçmeli zat, ine şu natriý, hlor, sa harp bilen bellenen suwuklyk diýmek. Ýagny gatylyk, suwuklyk, ýagny suwuklyk halda-da. Bärde-de natriý suwuklyk halda, hlora gaz halynda. Dowam edýäs. Şu görnüşde geçýär elektroliz. Bu näme diýmek? Şu görýän zadyňyz, erginiňiz natriý hlor ergini suwuklyk hally suwda eredilýän, ýagny özem suwuklyk hally. Indi şu şunymyz biziň akkumulýator, kiçiräk akkumulýator diýip göz öňüňize getiriň. Bir tarapy plýus, bir tarapy minus. Şu aýtsam prowoda bilen birikdirilen şu elektrod. Bu nemeden elektrod? Eger sen meni prowoda bilen birikdirilen başga bir tarapyna elektrod. Indi şu natriý hlor erginini has ýakynladalyň, ýakyndan görsek. Şu ion görnüşde bolýar, natriý hlor minus ion görnüşinde. Eger şu gaty madda bolan bolsa ion görnüşde bolmazdy. Bu suwuklyk madda bolany üçin, ýagny şu görnüşde ionlanyşda bolýar. Indi bu ionlar ýagny şu ionlardan iki sanysyny alyp, has takygy asyl reaksiýa näme bolup geçýär, şony göreliň. Ondan öňürti bir zady bellemeli, ýagny hlor minuslar şu şu plýus bolan üçin, ine şu plýus tarapyny birikdirilen üçin hlor minus şu tarapa ýakynlaşýar. Ýagny başgaça şeýdeýin hemme hlorlar şeýdip şu tarapa üýşýär. Pluslarym bu tarapa üýşýär. Näme üçin? Sebäbi pluslar ne minus bolan üçin şu şuda hemmesi minus. Ýagny şu tarap minus. Onuň üçin natrini özüne çekýär. Plusam minusy özüne çekýär. Bu tarapam plus tarapy. Ýagny bu ştaýdaky Hlorumyzam bu tarapa süýşýär. Garaz şeýdip biri-birine men bärde düşündirmek isleýän zadym çekýär. Minus tarapy plusleri, plus tarapy minusleri özüne çekýär. Indi şu taýda iki sany hlor iki sany hlor minus we iki sany natriý plus aýratyn alyp näme bolup geçýärini aýratyn alyp işläliň. Ýagny başda iki sany hlor minusy bar. Hlor minus biz okslenmede näme diýdik? Okslenme deňläpdik. Iki hlor minusdan şeýle hlor 2 goşmak 2 elektron. bolup geçýär. Şu anod tarapda okslenme bolýar. Mydama anod tarapda, ýagny plýus akkumulýatoryň plýus tarapyna birikdirilen tarapda okslenme bolýar. Indi şuny nähili bolup geçýär, şony düşündireli. Şu hlor minusdan şu elektronlar aslynda hloryň içinde durýar. Näme bolup geçýär? Şu akkumulýator şu hlordan şu bir elektron şuň içinden bir elektron özüne çekip alýar. Hlor minusdan başdan şu hlor minusdy. Şondan bir elektron özüne çekip alýar. Ilki çekip almanka ýagda hloryň ýagdaýyny göreliň. Çekip almanka hlorymyz nämedir? Hlor minusdyr, elbetde. Indi proton sany näçedir periodik tablisadan görýäs. Hloryňky on ýedi, hiç wagt proton sany üýtgemeýär. Diňe elektron sanlar üýtgeýär äkjede. Indi şu taýda minus bir, on ýedi elektron sany tapmak üçin on ýetiden näçäni aýyrsak minus bir bolar? On sekiz aýyrsak. Onda hlor minusda elektron sany on sekiz eken. Ýöne biziň elektrodymyz Şu hloryň içinden bir elektrony çekip aldy. Bu hloryňam içinden bir elektron çekip aldy. Iki elektron biziň simiziň içine gitdi. Ýagny şu akkumulýator tarap gidip barýar. Iki hlorymyzdan hem şu hlor ýaňy minus diýdi. Hersinden bir elektron aýryldy. Ýagny hlor minusdan bir elektron aýrylsa, Proton sanymyz on ýedi. Bir elektron aýrylsa, on sekizden bir elektron aýraly on ýedi bolar. On ýetiden on ýedini aýyrsak, indi eýýäm biziň okislenme derejämiz minus bir bolmaz. Sebäbi indi on ýetiden on ýedini aýyrsak nol. Ýagny hlor minus diýdigi, ýagny biz haçan şundan iki sany şundan bir elektron aýyrdyk. Ine şeýle görkezeýin. Iki hlor minus Hersinden her hulardan bir elektron aýranymyz üçin iki elektrony aýyrdyk diýip ýazýas. Ine iki sany elektron eýýäm akkumulýatora tarap gidip barýar. We hlor 2 bolýar. Eýýäm hlor minusdan hlor 0 boldy. Onda biz şu taýda şunuň okislenme derejelerini hem üýtgedeliň. Sebäbi indi bir elektron aýrylandan soňra hlor bolup galdy. Bu iki hloram biri-biri bilen birleşýär. Hlor iki görnüşde bolýar. Sebäbi bular tebigatda hlor gazy, kislorod gazy, hlor gazy bolsun köp gazlar ikili görnüşde bolýar. Bärde-de hlor şeýle hlor iki görnüşde bolýar. Garaz, e, anod bölekde, başgaça okslenýän tarapda şu görnüşde reaksiýalar bolup geçdi. Indi katodda näme bolup geçýär? Elektronymyz Şeýle gelýär bir elektron bus. Gelip katodda näme bolup geçýär? Şu natriniň içine girýär. Natrimiz başda natriý plusdy. Indi munuň elektron sany näçe bolar başda? Proton san periodik tablisadan görseňiz on bir. Elektron sanam başda ondur munuň. Sebäbi indi on birden on aýyrsak plus bir bolýar. Goşmak bir elektronymyzam

Soň beýleki elektronymyzam edil şoň ýaly şu taýdaky natriý ionymyza şu elektronam akkumulýatoryň üsti bilen gelip şuňa birikýär. Ýagny natriý goşmak elektron. Siz himiýa gowy düşünseňiz fizikada-da gowy düşünýäňiz. Ýagny diýmek elektrik togam edil şoň ýaly prowadanyň içinden elektronlaryň aýlanmagyna elektrik togy diýilýär. Muny entäk fizikada-da düşündirip geçeris. Ýöne şuňa düşünen wagtyňyz gysgaça men aýdyp geçeýin diýdim. Natriý bilen elektron birikýär. Edil ýokardaky ýaly natriý nol bolýar. Indi ikisini goşsak, ýagny şeýdip goşaly matematikadaky ýaly natriý plýus bilen natriý plýus, iki natriý plýus goşmak Elektron deňdirem iki natriý. Natriýniňem zarýady nol. Indi anodda bolup geçýän reaksiýa şu, ýagny minus iki elektron bu tarapa geçirsek şu bolar, plus iki elektron, ýagny deňdiriň bäri tarapyna. Anodda şu bolup geçdi, katodda-da şu bolup geçdi. Garaz, e, Elektroliz näme eken? Elektroliz, ýagny hlor minusdan bir elektron alyp, natriý plýusa berdi. Elektrik tog, o-da akkumulýatoryň kömegi bilen. Şuny akkumulýator bolmasa şu reaksiýa amala aşmaýar. Näme üçin? Şu akkumulýator şu hlordan bir elektrony çekip alýar. Netijede şu reaksiýalar bolýar. Ýagny katod tarapda ýa-da gaýtarylma, gaýt gaýtarylma katodda bolup geçýär. Okslenme-de anodda bolup geçýär. Gysgaça elektroliz diýmek şulardan ybarat. Düşünmeýän ýerleriňiz bar bolsa ýene-de kommentariýalara ýazyp bilersiňiz. Sag boluň, saglykda görşeliň!